אמאל געווען א רב איז אוועק, און די חברה קדישא קומען פרעגן דעם רעבן ווי מ'זאל אים לייגן, מ'האט געוואוסט אז דער רעבע האט זיך געהאט אויפן, און דער רעבע האט געזאגט מ'זאל אים לייגן אינדרויסן פון בית החיים. די חברה קדישא האבן געוואלט פאלגן דעם רעבן, קומען די משפחה געמאכט א ויצעקו, רחמנות אויף א רב, א טאטע, א זיידע, כבוד המשפחה, כבוד הנפטר, כבוד המת, הלוואות המות. הלוואות וועסט דו אפ, דו מסתמא רופט אויס הלוואות א מייז נאכדעם דו באצאלט עקסטערע פאר דאלער, ס'דא א דזשאוק אין ארץ ישראל, איינער קאלט אן דעם קלעצקין, וויפיל טשארדזשסטו פאר ארומפארן מיט די ספיקערס זאגן ברוך דינו אמת, זאגט ער מיט א שאקל אדער אן א שאקל, מיט א שאקל, שאקל הייסט די טשאקלעט מילך וואס די קינדער טרינקען אויפן וועג צום חדר.

רחמנות געהאט אויף די קינדער און אויף די קהילה און אויף די אייניקלעך און מ'האט באערדיגט דעם רב אינעם בית החיים, זענען מיר געקומען צום רעבן זאגן, טשולדיגט רבי, אונז האבן נישט געפאלגט, אונז האבן רחמנות געהאט, רופט זיך אן דער רבי, עטס האטס רחמנות? קומען נשמות פון וואס זענען שוין אוועק פאר פֿיר הונדערט יאר צוריק, וואס האבן שוין מנוחה, אז פון ווען מ'האט באערדיגט דעם נפטר דא אינעם בית החיים האבן זיי נישט קיין מנוחה, עטס האטס רחמנות? איך האב נישט קיין רחמנות ס'הייסט אז איך זאל גיין באערדיגן דעם רב אינדרויסן איך האב נישט קיין רחמנות? דא א שטיקל אין פעולת הצדיק ווי מהראש פארציילט די אלע סיפורים ווי מהראש פירט א בארדאטאס איך זאל זיך א פשוטע מענטש מאכן א חשבון דאס איז דאך שוין א רב בישראל.

ביסט דאך נישט געווען? קעגן איבער די בית החיים, ממש ביים טויטן בריקל, און דער רבי הערט דארט ווי א פרוי שטייט און וויינט אויפן קבר פון איר טאטע, טאטע, געשריגן, א פארצארעטע פרוי, טאטע, טאטע, טאטע. דער רבי רופט זיך אן דער פרוי, זי מיינט עס זייער ערנסט, זי שרייט ווי פון די טיפעניש פון איר הארץ, אבער איר טאטע איז נישט דא, איר טאטע איז נישט דא. איך האב געשריגן ניין טאטע צום אייבערשטן. און דער רבי רופט זיך אן, אבער איך וועל אוועק גיין פון דער וועלט, צדיקים איז א אנדערע זאך. דער רבי גייט אריין אין א אנדערע צימער און דער רבי זאגט פאר די טאכטער, שריי טאטע, עלעך דיך נישט הערן, דו שרייסט יעצט טאטע וועלעך דיך נישט הערן, אזוי וועט זיין, קומען צו מיין ציון. איך זאג עס לגבי דעם אז א מענטש האט נישט קיין כח צו פארן אויף אומאן הייבט אן טראכטן פון די נסיעה, און טראכט וואס איז זיין מיט מיין נשמה. וואס זענט מיין נשמה? נו, וואס דארף איך יעצט טון פאר מיין נצחיות, פאר מיין תיקון? דא דא א רבי וואס האט געזאגט אז ווער ס'האט געזינדיגט, עט ער מסכן זיין, אוי.